מענטשן זיך צוגעוויינען, זיך אויסרעדן זיין הארץ צו די אייבישטער. האביך מיר געהאלפן נאך די חתונה האב איך באקומען א קליינע ספר'ל פון מהרש א אשר באנח און איך האב דאס אנגעפאנגען לערנען נאכאמאל און נאכאמאל, שיינע בריוון ווי מהרש שרייבט פאר בחורים, פאר אינגעלייט, בחורים מיינען אין ישיבות, אז א ערליכע איד איז איינער וואס דארף פאסטן, א ערליכע איד איז איינער וואס דארף טון סיגופים, א ערליכע איד דארף זיך אפשיידן פון די וועלט, און דאס מען פרובירט עס נאכצוטון, מען ווערט נאכדעם אפסעט, מען פרובירט צו טון די אלע מדריגות וואס צדיקים האבן געטון, מען קען עס נישט טון, מען פאלט אראפ פון דעם, מען ווערט אפסעט, טוט מען שוין נישט גארנישט נאך, נאכדעם דער אייבערשטער זאל אפהיטן פאלט מען אראפ אין עבירות, מרן שרייבט פאר בחורים, זיי נישט קיין בטלן, זע צו עסן געהעריג פרישטאג, וואש דיך ווי א איד, בענטש ווי א איד, זע צו עסן לאנטש, מאך א ברכה, מאך א נאכברכה, זע צו עסן סאפער, מאך א ברכה, מאך א נאכברכה, דאנק דעם אייבערשטן ווען דו עסט, נעם אריין דעם אייבערשטן בשעת'ן עסן, אנשטאט זיך אפצושיידן פון די עסן וואס די אייבערשטער האט געמאכט, מאך א ברכה אויף דעם, דאנק די אייבערשטער אויף דעם, דאנק דעם אייבערשטן יעדן טאג בתמימות ופשיטות, דאס האב איך געליינט אין אשר בנחל, עס האט מיר געעפנט א נייע וועלט, עס האט מיר געעפנט א נייע וועלט, ווייל איך האב אלץ געטראכט, מען ליינט מעשה ביכלעך פון צדיקים, מען האט זיך אפגעשיידט, אפגעשיידט, אפגעשיידט, א מענטש פרובירט עס נאכצוטון, איז נאך נישט דארט, ער קען עס נישט טון, ער פאלט אראפ, נאכדעם געט ער אלעס אויף. אבער ווען א מענטש זאל זיך ווען פרייען, מוהרא ש רעדט מענטשן זיך פרייען מיט פשטות יהדות, פריי דיך מיט דיין תפילין, פריי דיך מיט דיין תפילין, שטיי אויף צופרי, קום אין שול, טו אן תפילין, פשטות יהדות, איך דאנק דיך אייבערשטער איך לייג תפילין, איך דאנק דיך אייבערשטער איך בין א איד. נעבעך קוקסטו אן בחורים וואס טוט נישט אן קיין תפילין, ווער נישט במזיד, איך ווייס נישט צו ס'איז דא א זאך במזיד א בחור זאל נישט אנטון קיין תפילין, אבער ס'איז א איבעריגע זאך ביי אים די תפילין, לאמיר זאגן ער איז אין ישיבה, אבער לאמיר זאגן פרייטאג פארט ער אהיים, שוין זעהן באלד, שפעטער שפעטער שפעטער, ער לייגט נישט קיין תפילין, ער לייגט נישט קיין תפילין, ער טוט נישט אידישע זאכן וואס מ'דארף טון, וואס א איד דארף טון, אלעס ווייל ער וויל טון. ער וויל טון עניינים מיט זאכן און ס'גייט אים נישט, ער ליינט פון צדיקים ווי זיי האבן זיך אויסגעארבעט, אויסגעארבעט, דאס וויל ער נאכטון, און ער קען עס נישט טון. דאס האט מיך געכאפט ביי די הייליגע רבי, דער רבי האט א נייע וועג, עס, דאנק דעם אייבערשטן, שלאף, שלאף, אונז זעמיר געווען אין ישיבה, חבירי בחורים, אונז האמיר געוואלט רייסן שטיקער פון זיך. מען האט געטראכט מען גייט שלאפן אן קישענעס, מען גייט מען גייט פראבירן נאכצומאכן די צדיקים, מען גייט שלאפן אפשר אויף די פלאר, ס'איז נישט געגאנגען, ווי לאנג קענסטו שלאפן אויף די פלאר, פֿופֿצן מינוט, נאכדעם פאקט מען זיך אריין צוריק אין בעט און שוין, און אזוי מייאש, געטראפן אשה בנחל, ניין דו קענסט שלאפן, פארקערט שלאף מיט א קישן, וויפיל קישענעס שלאפסטו, צוויי קישענעס? דריי קישענעס? פיר קישענעס? יא קוק אהער, אבער ליין קרישמע פאר דו גייסט אריין אין בעט. גיס אפ נעגל וואסער פאר, גרייט דיך אן נעגל וואסער פאר דו גייסט שלאפן. דאס קען א מענטש נישט באווייזן, אדער קען ער זיך אפשיידן פון די וועלט, ער גייט טון עבודות עבודות עבודות, אדער לאמיר מיך אפ.